right pane chinonzi chiri kutenderera right inini i just come to you as an advisor usually normal people would just uh, find me pama advice evakadzi varume and sort of right it's been long right but then today tinenge toda kubata nezvayo yekuti pane chinonzi chiri kutendererawo chemari ichi right okay uh, listen to me very very very careful right inini as a person ndiri kuda kubatsirai right infact tingati tinoda kubatsirana kune anowina kune anolusa kuzoti kune vanowana kune vanoshaya right okay as i say listen to me very carefully it's just going to be a short segment there toda kungoita kashort short short right here is the story now e, pane zvinonzi pane mari and yekuti andizvoni pane group a sort of a group yekuti zvoni munenge muchii unenge une about ten dollars and then unojoina that group iroro ne ten dollars then iwewo unoisa vanhu vako then you might get 140 us just like that okay many many people theyare saying like ai toda tojoina toda topinda mazviri chichichichi toda kuona kuti chichi chichiri kuitika at the end of the day ndowanochi mari yangu okay let's uh, listen to this right this is 140 dollars it's not mari yekuti you can buy even a car it's not mari yekuti you can buy even a stent 140 can even packed in your house handiti wototi nhasi ndawana 10 dollars ndoisa paside amangwana 10 dollars ndoisa paside you can end up wana chi 140 right pane nyaya yangu chai chai ndipe kudai so right inini ndauya ne 10 dollars ndajoina this group handiti ndojoina that group vajoinisa ini ndopiwa chi 140 ko the rest ava vari kundiva ndaisa vacho mari yacho vachaiwana kupi where i thank good to get that money ivo vachaiwana kupi because inini ndajoinisa 160 ka ndopiwa 140 ndoenda ndatobuda mugroup handisi single which means kuti mari yandapiwa inini yabva kunodozava iye azozarwa ne 20 dollars yake ko ava vandaisa ava mari yavachiwana kupi vanenge vachiti ivo iwewe uchapinda mugroup iri wapinzwa nditi uchanotsvagawo vako che which means kuti vanhu vanenge vachingoti vapinda vachipiwa mari vamwe vachibuda inyaya yekutongotora mari uchipinda uchitora yamainhingi uchipinda uchinotora mari yamainhingi right inini as an advisor ah, hakuna uh, nyika yakadaro its not simple as that get to sense of it kuti iwewe wapinda at a ten dollars and you're going to benefit 140 where are you going to get that 140 dollars pavanhu vaisewo ndo vachakupa mari vachapindawo kuti kusvika vakwana vese ava 16 ava which means kuti pa16 people vanenge vachipinda apinza vasi vake achipiwa 160 imimi munofunga kuti iye wachina akabata bhuku iroro ari kujoinisa vanhu achiti imimi ndokupai 140 haadi mari okay is getting 20 dollars pa 160 kwava vamwe vese ava kuzonotenderedza nekuti means kuti vanenge vachiti vapinza vake achitora mwari achienda apinza vake achitora mwari achienda ngenyaya let's be wise people they are very very clever handisi kuti zvakaipa but be wise be be wise very careful because munoona kuti chii sigame rakapusa handisi kushora henyu vari kuita game iroro itai but mm, as for me ka handiri kunyeperai beta ukipe mari yako muchi muwallet because chimbondiudzai kuti iwe just ten dollars yawaisa you get hundred and forty munazonzwisisa 10 dollars you get 140 pa 140 dollars iwewe uchawana 140 from those 160 wavajoinisa wavajoinisa veve achanoita ku one each one anochaonita kunotsvaga vake namuona kuti game rakapusa munhu anongotora mari zviisa muimwe tora mari kuchisa muimwe hakuna benefit yakadaro because 140 kana watopinda mugroup wapiwa uchadzokeka uchiramba uchipiwa 140 future 140 haikwane kana kudii its just a money for rent and that's it i still remember when, uh, when i was in harare they, they said the main aita izvozvozvo zvokuti kumbaro waiti pamberi pako sonza ah, mother tanhonga mari tanhonga mari ah, tanhonga mari mother uye panapa chichitunoshiyana moenda like sort of kumatoilet kuya kwazvizonzi ah, this bunch kamother ibunch yayo imari yakawandisa imi chindipe handbag yenyu munhu ndomira panze imoverenga mari iyi kuti tichita half half imi bag renyu mondipa wotomupa zvese zvine maselfone and so forth madetails zvese wotobuda nazvo inini pangesara njitirega ndichiya nemunhu iya yamari pamusoro chete pamwe ndopanenge pane 20 dollars mukati umu anenge ari mapepa ega ega inini mari beg ndamusiyira pamwe ndono most over mari yaiya ndamupa inini yaiya yasara muend bag iye ndiye yacho benefita ini pandichatarisa ndichiona mapepa pamusoro pega pamwe ndopamwe paine ka 10 dollars ndakubuda muye muya sofoni yangu nebig sizvaini kutsvaka kuti kofadha vangu vari panze apa vandasiya vakadedei ndichavawanira kupi hapana tindolazi ndoyenge iri pamusoro pakati pese paine mapepa like that no no no no ndazondibatisisei handisi kuti musajoini handisi kuti musajoini let's be wise okay that's something which i wanted to talk about today